Selâm aleyküm sayğılı dindaşlar, seyirciler! Kene de Ramazan kündelik defteri programısına hoş keldiñiz. İşte, devam etemiz. Fıtır sadaqasını ne içün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emir etti, añlattıq. Cümertlik aqqında. laf yürsettik. Şimdi ise fıtır sadaqası la ilgili bazı detaylarnı, ahkâmlarnı añlatmağa tam vaqtıdır, çünki bu ibadettir. İlk evelâ fıtır sadaqası, sadaqatül-fitr ya da zekâtül-fitr, Bu orazanen bağlı aytqanımız kibi ve bu ibadettir ve hukmu vaciptir. Baqıñız, vaciptir. Bu birinci. İkinci, bu ve bu vacip, bu sadaqa aile er bar Er baş kişi içün töylenir, töylenilir, çıqartılır. Yani büyük olsun insan ya da evlâdı olsun ve bazı sahabeler bile apayı yüklü olsa bile, yani dan doğmazdan çocuğun içün fıtır sadaqasını çıqarta edi. Yani huşu olaraq, taqva olaraq. Atta bile böyle bir rivayetler bar. Onıñ miqdarı ne qadar, ne qadar acaba? Onıñ miqdarı, bilemiz ki, o vaqıtlarda ölçüler biraz farqlı edi. Yani kilogramm, gramm yoq edi. Bar edi başqa bir. İnsannıñ fıtratına kelgen basit bir ölçüler. Meselâ, rivayetlerde bu hususta sa keçe, yani Resulullah emir etti, buyurdı ki, fıtır sadaqa olaraq bir sa çıqartmaq. Bir sa ne demek? Yani yaqlaşıq dört avuç Erzaq, bursa, erzaq. Şimdi onı da añlatırıq. Dört avuç, avuç, tamamı? Bu avuç. Şimdi avuç, er bir, elbette ki, insanın avucı farqlı-farqlı olar. Menim qollarım, meselâ, balaban, menim avuçım balaban ola bilir, başqa insanın avuçı da, Belki ondan da azca olur ve ilâ ahir. Onıñ içün bunlar episi taqribiy, yani yaqlaşıq bir ölçüler. Amma kene de ulemalar içtihat yaptılar bu meselelerde ve yaqlaşıq dediler ki, üç kilogramma kibidir. Üç kilogramm. Bizim ulema şurasınıñ qararına köre, iki yarım, altmış beş KG, kilogramm. Şimdi erzaq olaraq çıqardı. Kene de bu erzaq farqlı ola bilir. Biz, elbette ki, bu mekânğa bağlı. Angi mekânda, coğrafiyada neni daa çoq aşaylar, daa çoq meşhur olğan erzaqnı seçile bilir. Biz pırınç olaraq bağlandıq pırınçke. Onıñ içün bizim tavsiyemiz, bizim ulema şuramız, ulema şuramıznıñ qararına köre, bu, Pırınçtır. Amma kene de, arpa ola bilir, boğday ola bilir, bilmem, hurma ola bilir. Elbette ki, bunların fiyatları da tam başqa. Amma ortalama ve meşhur olaraq, kene de men aytqam kibi, bu içtihat meselesi. Bizim diniy idaremiz, bizim ulâma-şuramız Bunı seçti ve fiyat olaraq bu senelik yüz yetmiş grivna olaraq bu fıtır sadaqasını tayin etti. Şimdi fıtır sadaqa ne zaman çıqartılır? Bu, dedi ki, ibadet. Malümdir, er bir ibadetniñ vaqtı bardır. Namaznıñ vaqtı bar, zekâtnıñ vaqtı bar ve fıtır sadaqasınıñ da vaqtı bardır. Şimdi bu vaqıtnıñ hususta, baqıñız, böyle bir rivayet keçe, Tuadde qabla salatil id.

Soñra tarqatmaq kerek. O meselesi bar. Onıñ içün bunıñ çıqartması, sadaqanıñ çıqartılması vaqtınıñ aqqında böyle bir incelik bar, vaqtul istihbâb, yani eñ yahşısı, müstehab olan, bu tam namazdan evel Yani soñ künü çıqartmağa, amma ondan da evel, ondan da evel onı çıqartmağa mümkün. Hususan bu zemaniy vaqıtında insanlar, toplulıqlar çoq olğanı içün, bazı şeerlerde, bazı devletlerde Yani zengin devletlerde böyle faqır fuqalerelerni tapmağa da da zor. O paralarnı almaq kerek. Ondan soñra kerek yerge yönletme yollamaq kerek yani ya da erzaq satın almaq kerek, onı azırlamaq kerek, soñra dağıtmaq kerek velâhre. Böyle bir meseleler bar.

Yani iki kün evelsi, bayramından iki kün var edi, yiberedi insanlarnı bu fıtır sadaqasını toplamaq içün. Yani böyle içtihat bar edi. Yani hatta ta ki o zamanlarda. Şimdi başqa bir mesele var, mekân. Yani fıtır sadaqa ne yerde çıqartabilir? Yani ne yerde eñ doğrusı onı çıqartmağa? Çünki bazı insanlar bir yerde yaşaylar, malları ya da bilmem biznesleri başqa yerlerde. Eñ doğrusı şer'iy olan ve İslâm dinimizniñ ruhuna uyan, qaidelerine uyan şey bu, insan ne yerde orazasını tuta, ne yerde yaşay, iqamet ete, o yerde fıtır sadaqasını çıqartmağa. Amma kene de parası başqa yerde olsa, anda da çıqartılsa onıñ adından bu paralar, bu da maqbuldur, caiz sayılır. Çünki bu meseleler atta böyle eskiden-evelden köterilgen meseleler, bunlarnıñ cevapları da Böyle belletirildi. Şimdi başqa bir incelik bar, bu para olaraq bunı çıqartmağa mümkünmi, mümkün deyilmi? Bu hususta bizim fetvamız mümkündür, caizdir. Hususan Zemaniyev vaqtında kene de biz bunı öz başımızdan çıqarmadıq, bu. Eskiden, evelden yapılğan, alınğan bir qarardır. Amma kene de şimdi rivayetni men sizge oqurım, kene de esas olaraq, elbette ki, bu erzaqtır. erzaq, esas olaraq. Amma başqa türlü onı çıqartmağa da caizdir. Ve bu rivayet böyledir, bu aslında bu rivayet Sahih Buharinde keçe, taliqan, bi sıgati cezm. Bu rivayet Muaznen, böyle bir sahabenen bağlı, radiallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onı yibere Yemenge, Fıtır sadaqasını toplamağa ve bu sahabe işte ayta ki, ordaki insanlarğa, siz erzaq olaraq çıqartmañız, amma eşya olaraq çıqartıñız. Ve anda tefsilâtlar bar, incelikler bar. Men umumen olğan rivayetni şimdi añlatam. Ve bunı añlata ki, sahabe. Yani Resulullâhnıñ sallallahu aleyhi ve sellem safdaşı ayta ki, Muaz, siziñ içün qolay olacaq ve Resulullâh sallallahu aleyhi ve sellemniñ yaqındaki olğan toplumıga, insanlarğa, kimge yardım yapmağa kerek olsa, dan faydalı olacaq. Böyle añlata. Yani, demek ki, bu hususta böyle bir deliller bar. Ve sallillâhuma alâ nabiyyina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bizimle olunız, qalınız, inşallah devamı olacaqtır.